Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaan jirra jirtu baga jiraattanii isaniin jaa har'a waan ajaa'ibaa takka baddeen isanii dhufe yaa har'a kuma jabaattee tuuka qobaan akaa isaniin jaa kunoo waan ajaa'ibaa takka na jabaattee dubbii na jabaattee aana illee na fayyadattee isaniin jaa wallaahi hordoftoota keenyaa Ani engaa kun akkuma isin laaltan eegartan kana warri jaalatee baqaa nama ammaa mageessaa nama fidhaayisaa nama fidhaansee ammaa mageessaa Eh, kunoo mucaa kabiira shawaatti godhallee egaa nagarree mucaa waatti godhallee nagarree kalaas telefoonni isaa cufaadaa yeroo takka mataan kun giisnatee baqaa irra qabatti hin qobaa kiyya taa'ee tumaan haasa'e baqaa hordoftoota keenya kanatti dhaamsa kaagaa qabbayyee mukaan samijaa Taa kanaatiin saniin jaa hordoftoota keenyaa gaa mee gaa mucaa san hidhannee jirraa seerii taanaan aaneen sanillee jaartii haadha mana aaneeti aaneen kalaas na harka yaratee jira bakka amma waa'ee namaa keessa achi biyee jiraan saniin jaa yaratee bakka kalaas namaa ammaa mageessaa naatoo ammaa mageessaa innaa irraa huccuu kofoo darbee shiita naqatee deemaa garuu jirtanii Kalaas kaani jiraa wallaahi duraa akka keessa hin jiran jettu waa mataan kun hundi na garagalee isa sanirraa anaa turra ammaatee waan maan tana eh, rakkoo ajaa'ibaa takka keessa hin jiraa mee du'a mana godhan saniin jaa isanilleen mee du'a nu godhaa kaanillee kaniifi siiriitti godhallee akka irraa eekumee telefoona isaallee dawwallee daddannee Isallee egaa barbaannee dhabneen saniin jaa mee isa kanallee egaa hoo wal quba qabaattan wal sheeriin kana jalatti isallee mee egaa akkuma nam akka nama irraa hiikuu hoo ta'e mee isallee akka irraa hiikuu goona isaniin jaa wallaahi kaa hedduu takka rakkadhee rakkadhee rakkoo ajaa'ibaa takka isaan jira jaartii isaa taanaan akkanatti qabdee na dhaabbatti isaa taanaan gaagaa fayyaa bireeradhee man taneetti hin biraa deema geessuun biraan jira. Innillee egaa ammaan tana kaa anillee nu biraa baafatee isa kaa kumaan godhu debi'eetiin kalaas bakka sheekaatiif kana kana geessu jirra. Silaa gaa sheekni gaa akamii gaa kawama itti godhe sani silaa raayee kaani sani gaa kun gaa nagooman laafaa sobobsadhaa jee gaa rabbiini. Sobobsadhaa jee rabbiin jechuun dhaabbannee isin dhaabbachuu jirraa gaa sheeka birallee wanta kabirallee birallee geessinee kabiira birallee geessinee kabiirallee waa takka godhuufi didee Sirnaa kanatti hirmaachaa jirti Hussein Indaa ta'e isaa ta'u wallaahi afaan hin qabdu. Afaan isaa kana irraa wallaalleen Hussein Indaa wallaahi ilaal. Ta biraa kana keessaan jira mataan kun biis na ta'e biisii kuduraa kana keessaan jira. Anaa tanaan bakkaan seenu dhabee kalaas karaa lama rakkoo ajaa'ibaa sana keessaan jira. Aaneen egaa akkasitti ammaan tana huccuu facaasee shiita bichaan deemu jira. Mee gaa olumaan laalaan saniin ta'eechiin tunnaan hin cittu barkaan bakkumaan hin seenuun dhabee isa kanaas bakkumaan itti ol'aanuun dhabee isaa taanaan akka duraan hin jiru mataa isaa deefoo naas wal'aalee jira. Nooma itti ol seena kanaa hin beeku. Gaa kunoo dubbiin gaa jaartiin falaahatti gootee isinii biraa kutte mucaan gurbaan na warqaa baafate hordoftoota keenyaa. Wallaahi takka na isaniin jaa kabeentoota keenya wallaahi rakkoo ijaa'ibaa tana keessaan jiraa isaniin jaa. Ni deengaddallee qaba akka siirii isa walumaan deemnee sheeka tokko bira geessinee sheekni irraa hiike. Gaa rakkuma ijaa'ibaa tana fuula qobaati jekkana keessee qomotii jiraasoo jira. Anilleen gaa rakkuma ajaa'iba tanaan na mudate rakkoo ajaa'iba tanaan na mudate mee du'aayima nu godhaan saniin jaa du'aayii du'aayima nu godha du'aayii nu jajjabeessaan saniin jaa mee gaa namni kaa karaa da'aatiin beekuus gaa kamtu walirraa beeka rabbiin sabab sadaayye mee rabbummaan irraa afaan itti haa godhu taanee tanaa akka jabaa na dhibeessee mee akkumaan ta'uun dabiin saniin jaa wallaahi. Mee akkamiin ta'a jara keenya fala tokkollee hin qabu mee akkamiin ta'an isaniin jaa wallaahi mee aniin tun mee akkamiin ta'a as keessaa egaa isa malee tokko hin beeku isa malee tokko hin beeku nama biraa biyya keessa nama biraa bira hin dhaqu isarraan dhufe biyyarraa biyyaa isi nama tokko bira kan hin dhaqus hin qabu waa'ee isa maleedha mee gaamee maluma naadhaan isaniin jaa. Isarraan dhufe biyyaa is islaayin nama beekee gaanii is gaa deddeemeetiin gaa karaa sheekaatii fi kanallee beeka geessa kaa as keessaas waa hin beeku as keessaas waa hin beeku obboleettii isaa takka tabeeytulleen kalaas gaa deengadda takka bira geessinee tuma sheekni san gaatti qaqqaree gaa darnaa tamatti hammaachaa deemtii waan isaa takkallee kanii fi waanumaan jahullee hin beekuun san hin jaabarkaa gara keenya. Hmm? Obboleettiin isaatis tokko duraa biraa tana akkatti na eeggatti. Anaa taanaan bakkaan seenu hin qabu isarraan dhufee biyyaayis. Obboleettiin isaa sheeka tokko bira geessineetini. Inni sheekan isaan kakalaas akkasitti itti qaqqaree wanta iyyuu darnaa tokko itti hirmaachaa deemtee yaane. Meechi naani jettu akkamiin taan isanii jaajara keenyaa isanii jaamee obboleettiin isaa sanillee Sin dhiisu naan jechaa jirti obboleessa kiyya sin dhiisu naan jechaa jirti isan faa irratti obboleessa kiyya kana ta'e sin dhiisu naan jechaa jirti meen akkamiin ta'an isan hin gaaneen gaa madaga manaa kana jira kolfaaga manaa kana jira hangaa isa gubbaa isa rabshaan godhu jeetumaan asitti as beegaa isa har'aa haasoo kana akkuma isan du'aa hin gootan anaaf illee akka du'aa gootan Shaniin ja'a obboleettiin isaa garam tokkoo na barbaadu jirti. Anaa taanaan bakkaan seenu hin qabu. Inni taanaan isarraan dhufee biyyaa isas keessaa naman beekee bira dhaquus hin qabu. Namas keessaa illee beekee illee kaniin sheeka kanaa daasanii daajee illee kaniin irraatti isa birallee isallee bichi geessee itti wanta ijoollee hin qabu. Kaniifi daa qaalee isiin sanillee daallee gurbaallee daallee nama heezebeefi. Mee gaa isaafillee du'ee godhaa mee du'ee nu godhaa isan ijaa warri isallee hordofu jiru isaafillee du'ee godhu jiru mee jabaadhaan isan ijaa kaa hordoftoota keenya mee naafis du'ee godhaa baay'ee dadhabee dadhabeen isan ijaa jira keenya dubbiin aanee tonkaa aaneen kun gaamii gaa fayyaa gaa walitti ergannee ammaan tana isa gaa fayyaa gaa fayyaa isarraa isarraan dhufee ammaan tana mee gaa eessaan dhagayeetiin isaniif mudandaa jira keenya gaa tokkos keessa yeman kana keessaa namaan beekun qabu. Mee aanuma kana rabbi sani si haa fayyisu jaadhaati du'aa naa godhaa isanin jaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya isaanilleen gaaha isalleen gurbaallee nu jalaa baafate amma qaalittiin obboleettiin isaa nan dhiistu waa ammaan tana Eh, siin baafachisaa ta'a akka bishaan irraan si galchan hangetti anuma didee aduu irraan tana haasee gujjira Siin baafachisaa naan jettee hangaa hain boo'uu hunda jijjiraanii gaafa kafaltee na fiddee me kara saniitti as keessaa illee baafadhe karaan dhaqullee hin qabu. Aanee kanaafi akka jabaa aanee kanaan na dararee aanee kanaatu na miidhu jira. Isa ka dhukkubsatee ciisu jirullee isa kana ka siiriitti godhanii ciisu jiru kanallee ana tanaatu irra maraatee fiiguu deema wallaahi wallaahi baay'ee takka isa kaciisu jiru kanarra ana tanaatu irra maraatee anis kan indaa jira keenya yaadni kara tokkoon as keessaa nama biyya kee biran dhaquu as keessa obboleeyyan kiyya biran hin jiru isa akkuma itti jee isanii ibsuu hin qabuun isan indaa yaa jira keenya hordoftoota keenya aanuma keenya aanuma kanaaf mee akkuma duwaa hin haa godhaan isan indaa aanuma kan aanumaan kun aanaa yaa'u Isa gaa kan ifiin bira dhufe. Gabbeetis karaan dhaqu hin qabu. Jara keenya. Gaa ammaan tana mee isa kana akkuma hordofnee akka irraa eegnu gooname haa warraa kan jaartii isaa taanaan yoo garte dandeessitu obboleettiin dandeessitu an gidduu tana miidhame bar aanee tokkicha malee kan hin beeku isin qabu beetee as keessaa aanee malee nama hin beeku illee hin qabu as keessaa.